Felly, dwi'n croesawu Nathan, Nathan Sadler, i siarad am Alpha. Ac uh, diolch i ti, Nathan, am gymryd amser allan i just i, i rannu fan ni am Alpha yn y Gymraeg. Um, mm. Achos dwi, da ni wedi, dwi wedi siarad efo Chloe, Chloe Swart am Alpha ar yr ochr Saesneg, ond braf fysa clywed am Alpha yn y Gymraeg. Felly, Nathan, croeso. Nei di ddechrau drwy just cyflwyno dy hun a just reid syniad i bobl o pwy wyt ti a just yn lle, a hefyd lle wyt ti'n ffitio yn, yeah. yn y byd alfa. Um, fe di di wneud hynna? Iawn, siwr. Pwy yw Nathan? Ie, yeah, um, fel oedd Gwyneth wedi dweud, dwi'n gweithio i Alpha. Uh, dwi'n gweithio i Alpha ers 2021. Di priodi am tair flwyddyn wan. A dwi'n gweithio i Alpha yn rhan amser a gweithio hefyd i'r cyngrair efengylaeth hefyd yng Nghymru. rhan amser. Uh, falle fydd yna'n sgwrs wahanol yn y dyfodol eto. Ella wir, ella wir, ie. Yeah. So hwnna ddiddorol hefyd, dwi'n meddwl. Cos y ti'n ti mynd lawr i'r Senedd, dwi'n dwi iawn yn meddwl bod chdi'n mynd i'r Senedd. Ie, yeah.
ie, yeah, reit aml, dyna beth sydd yn cymeryd amser uh, gyda, gyda gwaith fi i'r gyngrair. Dwi siarad gyda um, uh, yeah, bobl yn y Senedd, siarad amdan uh, y gwaith hefyd, uh, Cresnogion uh, ar okay. Dros Gymru. Gret, oce, okay.
so ie, yeah, mi nawn ni ar ryw ben, mi nawn ni drefnu sgwrs arall. Gwych, um, yeah. Ond gwrando alfa, oce? Okay? Yeah. Deitha ni, um, swn i'n ni dweud bod y mwyafrif o'r bobl sy'n yn mm. edrych ar hwn rwan, yn gyfarwydd efo alfa. Swn i'n meddwl, Ond fydd yna rhywun ella sydd ddim yn gwybod dim byd am alfa, a mm. hwn ydy'r tro gynta iddyn nhw glywed am alfa. Neu di reid rhyw syniad i, i, i ni o be ydy alfa, neu di?
Iawn, siwr, ie. Yeah. Uh, alfa ydy, ydy cwrs, A mae'n cwrs reit uh, gychwynnol i'r ffydd Gristnogol. Right. Felly uh, mae'n rhywbeth allwch chi um, rhoi wahaddiad i uh, sydd ddim yn galw ei hunain yn Gristion, uh, rhywun sydd ddim yn dod i eglwys neu gapel, um, ond gwybod, yn, yn siarad yn aml am uh, cwestiynau mawr ein bywyd ni. Os na, oes na ddew, e, mm. lle dyn ni'n mynd ar ôl i ni marw, e, ti'n gwybod, um, pam fod na hirt yn ein bywyd da ni. Um, bobl sydd hefo'r cwestiwn yna, uh, mae alfa'n berffaith, oherwydd mae'n lle sydd ddim efo unrhyw bwysau um, arnyn, uh, a maen nhw'n gallu dod i alfa i, i trafod uh, am yr holl, holl gwestiwn yna. Gwybod, no questions off the table gyda alfa. Ie, brilliant.
Gwranda, mae ma Alpha, um, dwi'n cofio Alpha yn mynd o'n ôl deg mlynedd ar ugian, okay? Mm. a di hmm. bod yn rhan o'r al o Alpha. A mi wnaeth yng Ngwraig Jill ddod i ffydd drwy Alpha. Okay? Felly mae yeah. Alpha yn agos iawn i'n cyflona ni, i'n halon ni a i galon Jill, uh, uh, wrth gwrs. Be wyt ti'n feddwl, pam mae Alpha mor llwyddiannus? Cos mae o, ti'n gwybod, mae ar draws y byd rwan, ddim just mm. yng Nghymru. mm. yeah. Ddim just yn Brydain, yn Llundain nath o ddechrau, wrth gwrs, yn HTB, yeah. uh, Holy, Trinity, Holy Trinity Brompton, ie? Yeah? Mm. Ond pam mae o mor lwyddiannus, fysa ti'n deud? Fe dwi wedi reid y fus ar pam mae o'n lwyddiannus?
Ie, yeah, mae o'n reit anhygol, really. Dwi'n meddwl mae, mm. mae, mae o'n bwysig just pwysleisio faint mor um, ti'n gwybod, wledig mae o wan ar draws y byd. Um, uh, ond ie, yeah, dwi'n gwybod, dwi'n gael e-bost o, o Kuala Lumpur a, a Canada o enghreifftiau. Be, eisiau, eisiau dod i wneud alfa yn Gymru? Eh, sorry, sorry. Na, na, mae'n iawn.
Um, na, dwi'n meddwl y USP alfa, um, Dwi'n meddwl be nes i just sôn am ar y dechrau actually, ydy'r ffaith fod, ti'n gwybod, rhywun sydd uh, ddim yn grision, uh, os ti'n dod gyda gwestiynau, uh, ti'n gwybod, allan o fod yn controversial, allan o fod yn, ti'n gwybod, um, reit passionate, yeah. uh, ddim yn gredu mewn grisnogaeth, ti'n gwybod, ti'n gallu dod fel person fel na, a gofyn unrhyw fath o gwestiynau. Yeah. Um, dwi'n meddwl mae, ma pwer alfa yn, uh, yn y ffaith fod mae rhywun yn gallu dod fel yna, yeah. ond ti'n gwybod, maen nhw dal yn, yn, yn gael pobl yn gwrando iddyn nhw. Yeah. Uh, Mae'n ma lle i bobl gwrando a, a caru nhw. Yeah.
A, a, a ddweud, ti'n gwybod, fel pobl sydd yn uh, Christians, actually, da ni'n gallu caru chdi. Yeah. Um, uh, even os ti efo um, meddylfrydau gwbl wahanol. So, mae yna rhyddid ynddo fo. Um, ond hefyd, da ni, dwi'n meddwl mae, mae llaw Dyw just ar alfa a wedi bod mm. ar hmm. alfa. A mae uh, tua 20 blynyddoedd diwetha. Dwi'n glywed storïau ar ôl storïau o bobl yn dod i ffydd um, mewn cwbl o misoedd uh, a lle oedden nhw, ti'n gwybod, yn, yn bell ffordd o ddew cynt. Uh, felly, dwi'n meddwl USB ydy'r, ti'n gwybod, dydy o ddim yn Christian meat grinder, ti'n gwybod, lle uh, ti'n gwahodd rhywun ar cwrs yna, a ti'n gwybod, ti'n gael cookie cutter Christian uh, ar ddiwedd. A, um, allwch, allwch chi gael um, profiad o ddod ar cwrs a just trafod y bethau mawr bywyd a dyna'r oll. Ti'n gwybod? Ie. Yeah. Yeah. Ond, ond, ie. Yeah. Dwi'n meddwl na, Fy mhrofiad i hefyd dros y blynyddoedd ydy, mae o'n le um, lle mae pobl yn medru dod i fewn, fel ti'n deud, maen nhw'n medru gofyn y cwestiynau mawr bywyd. Mm. Maen nhw'n medru, maen nhw le iddyn nhw, os dyn nhw eisiau, i wrth gwrthwynebu mm. sut ydy ni fel Cresnogion, be da ni'n gredu, y Beibl. Ond maen nhw'n maen nhw ffendio, maen nhw'n dal yn le lle maen nhw'n cael eu parchu. hefyd. Ie, ie. Yym, ddim bod ni yn angenrheidiol yn cytuno efo'u barn nhw, um, wrth gwrs, os os dio ddim yn feiblaidd, da ni ddim. Ond, mm -hmm. da ni'n parchu'r ffaith bod gen nhw farn, bod gen nhw feddyliau, yeah. a da ni ddim yn, ddim yn trio pregethu ddyn nhw. Ddim yn trio, no, no. Um, ti'n bod, uh, yeah, ddim yn trio pregethu nhw a perswadio nhw. Mm -hmm. Ond just cael rhoi rhyddid iddyn nhw yeah, i fedru, yeah. Yeah. i fedru rhannu meddyliau mewn lle saff, ynddo? Mewn lle yeah. saff. Dyna, yeah. dyna beth mae'r uh, bach o fel mantra Nicky Gumbel, Nicky Gumbel yw'r uh, dyn nath dechrau'r cwrs alfa, really. Yeah. Um, a be mae o'n dweud yn aml yw, um, uh, pwysleisio i, i bobl sy'n arwain cwrs i ddweud, that's really interesting, uh, what do you think? I fod yn barchus, ie. Ie, i fod yn barchus, ac, ac os mae rhywun yn, gwybod, oedd, ni, oedd, oedd fi mewn gwrs uh, cwpl o flynyddoedd yn ôl, pryd oedd uh, rhywun yn siarad um, yn hir um, am uh, aliens, gwybod, uh, ar, ôl, ar ôl gwylio gyfres. Um, Ac o fi angen trio'n really anodd i ddweud, that's really interesting. What do you think? Erwydd, ti'n gwybod, efallai tro gyntaf y boi na, oedd, oedd, oedd trafod unrhyw beth gyda ffydd. Yeah. Felly, just siarad amdan aliens unrhyw beth, ti'n gwybod, oedd yna'n uh, step out of comfort zone i fo, so rhaid yeah, i ni, yeah. dwi'n credu, parchu y foment fel yna. Ie, ie, na, gwir. A ti'n gwybod, y peth nes i, nath o gymryd dwy alfa i fi ddysgu'r wers yma, okay? Hmm. sef, um, cos pe si ar alfa tro gynta, nes i, nes i yna, fath gel yng Ngwraeg i ffydd drwy alfa. Felly, ti'n gwybod, o'n i wrth y modd ac o'n i eisiau gwybod mwy am alfa, so eisiau ar yr alfa fel Christian. Ac uh, yn ddian iawn nes i, nes i ddallt ddim yn gwaith ni ydy i berswadio pobl i gredu yn Iesu Grist. Yeah. Right? Gwaith yr ysbryd glân ydy o. Yeah. Rhywun beth da ni yn neud ydy rhoi cyfle i bobl fedru jyst agor i fyny, yeah. i rannu, i glywed, ti fod yr efengil yn, mm. yn yr fideos, uh, DVDs oedd nhw adag yna, oce? Okay? Ie, ie, ie. Ond ti fod, mae yna Alpha Films y bob dim rwan. Ond ti'n gwybod, i, i barchu'r pobl ac i beidio tre mm. perswadio. Cos yna o'n i, o'n i mor uh, enthusiastic i ddechrau ni. Yeah. Ti'n gwybod, na, na, na, na. Fel gest o'n i, ond na, na, na. Ti'n gwybod, mae, o'n i'n trio ddim arguio, ond o'n i'n trio gwneud y pwynt. Nes i ddysgu'n fuan iawn. Mae yeah. ddim ffordd yna di'r ffordd ymlaen. Ti'n gwybod, yeah. rhe rhydd i barchu pobl ydio, i adael, yeah, yeah. i adael yr ysbryd glân hyd y gwaith. Tibod? Yeah. So, ie, yeah. ac yna, yna di'ch profiad chi, dwi'n siŵr, dros y blynyddoedd, ynddo? O, oh, ie. Yeah. Ie, yeah, un o'r, un o'r beth uh, dwi'n pwysleisio pan dwi'n siarad gyda uh, eglwysi uh, a cymunedau sy'n rhedeg alfa, yeah. yw'r yw ffaith fod o'n gwrs hollol berthnasol Yy ti'n gwybod, oherwydd mae'n cwrs reit hir, 11 wythnosau, um, ti'n gwybod, mae yna'n lot o wythnosau o, o gweld yr un berson bob wythnos, mm. ti'n gwybod. Mm. A ti'n gwybod, da ni'n gobeithio ag yn gweddio fod nhw yn dod yn ôl bob wythnos oherwydd mae Iesu Grist yn gweithio yn, yn galon na nhw, Mm. Ond un ffactor ar, er arall um, yw os maen nhw gwbo, yn, yn dod yn, yn berthnasol ac yn ffrind i'r bobl sy'n arwain y cwrs hefyd. So, yeah. Mae'n mor bwysig i yeah, parchu yeah. a, a caru'r bobl sy'n dod ar y cwrs. Ac yna beth sy'n digwydd yn dem, mae pobl sy'n rhoi wedi cyfarfod y hyn o blaen, uh, fwy na hmm. thebyg, yn dod yn ffrindiau dros yr wythnosau. Yeah. A dyn nhw'n eisiau stopio. am bod yeah. na gyfeillgarwch a bita, bita uh, efo'i gilydd a bethau, a mae'n rhyfeddol mm. dydy, mae'n rhyfeddol. Mm. Felly, be dwi'n glywed chdi ddeud, Nathan, ydy, does na ddim un peth fe wedi reid y fus anna fo, a dweud, yma di llwyddiant alfa. Yeah. Ond mae yna nifer o bethau yn does, yn dod at ei gilydd. Yeah. ac ar ei dymwys. Ie, yeah, fel, fel bob peth sydd yn ymwneud â efengylu, dwi'n credu, dos na ddim silver bullet, ond um, lle, lle i ddechrau ydy just um, i, i agor eich garwch a, a caru bobl, parchu nhw pan maen nhw'n dod trwy drws. Ie, yeah. felly swn i'n deud, ar y stage yma, swn i'n deud, os oes rhywun ddim wedi gwneud alfa neu eisiau gwybod mwy am alfa, mae alfa yn lyflu, mae'n lyflu, a mae'n mwynhad ti wedi bod yn rhan ohono fo, um, felly, hmm. ie. Yeah. So, gad i ni droi'r sgwrs i alfa yng Nghymru rwan. Wel, alfa yn y Gymraeg, oce? Okay? Mm. Cys chdi sy'n arwain alfa yn y Gymraeg yn, mm -hmm. yng Nghymru. Sut ys ti'n deud mae pethau'n mynd ar y stage yma? Cys mae'n, dwi'n gwybod bod ti'n ddyddiau cynnar, mae'n early days. Ie. Yeah. Um, yeah. Sut ys ti'n deud bod pethau'n mynd ar yr ochr Gymraeg o alfa yn Gymru? Ie. Ie, mae'n edrych yn dda. So, yy, n- pan wnes i yy pan o' fi 'di dechre yn 2021 yym fys- o- ti'n gwbod os os oedden ni'n ga'l sgwrs yn 2021 yy fydd ateb fi'n cwbwl wahanol. Ma' 'di cymryd... Ocê. ...reit hir yy ma' 'di cymryd reit hir yym i ga'l betha yn y Gymraeg. So mae, mae, mae Alfa yng Nghymru, yn y wlad Cymru, wedi bod yn, yn gwych. Da ni wedi gweld uh, llawer o gwrsys gael yr edeg uh, yng Nghymru. Um, ar yr ochr Saesneg? Ar yr ochr Saesneg, ie? Ar yr ochr Saesneg, ie. Okay. Um, ond mae wedi bod yn, yn, yn gwaith gael y bethau uh, yn y Gymraeg ac, ac bethau sy'n apelio hefyd tuag at uh, capeli ac eglwysi Gymraeg. Mm. Um, dwi'n gwybod, uh, pan nes i ddechrau a dechrau siarad gyda uh, capeli ac eglwysi Gymraeg, um, oedd, oedd actually, dwi'n cyfio siarad i, i, i Rhys yn Garsalem. Rhys. Uh, ac oedd o'n um, siarad amdan uh, y ffaith fod nhw'n defnyddio alfa uh, fel delfryd, um, ond oedd, oedd nhw actually wedi gyfieithu'r script alfa yn wow. Gymraeg ar ei hunain. So, oedd yna, oedd, oedd o'n glir oedd yna appetite, ti'n gwybod, am alfa, ond, ond gwaith ar rhan ni i, i wneud o'n uh, gyfleis i'r Gymraeg. Mm. Um, felly, dyn ni wedi dechrau yna. Oedd ni wedi ffilmio uh, blwyddyn diwethaf, nes ni, nes ni uh, ffilmio uh, dau fideos yn y Gymraeg. So, uh, un fideo uh, gyda uh, Rachel Radborn uh, yn Ynys Môn, uh, arweinydd uh, capel uh, goleuddi, yn siarad amdan sut oedd nhw'n defnyddio alfa uh, uh, yn gapel nhw, uh, fel fod capeli ac eglwysi Gymraeg uh, ar ledled Gymru yn gallu gweld fod, fod hyn yn yeah. gweithio yn gyd-destun gwledydd gwledig Gymraeg. Yeah. Uh, ac hefyd, uh, nathon ni ffilmio stori uh, Danny, yn Ynys Môn hefyd, uh, eto yn yr iaith Gymraeg, um, lle um, mae'n ma stori hi o, o ddod yn Gristion trwy wneud alfa fel profiad. Um, a ti'n gwybod, nhw di'r fideos gyntaf da ni wedi greu fel alfa, uh, yn yr iaith Gymraeg, ti'n gwybod, uh, okay. tro gyntaf. A maen nhw'n, um, ti'n gwybod, uh, fydden ni'n siarad amdano sut i dod o hyd i a, a siarad gyda fi, uh, dwi'n meddwl, ar, ar ddiwedd sgwrs yma. Ond, ti'n gwybod, os, os ti'n glywed hwn ag isio dod o hyd i'r fideos na, dwi'n dwi hapus iawn yeah. i, i wasgaru nhw. Ie, yeah, um, na ni'n ni, ni neud siŵr bod pobl yn medru yeah. Ffindio nhw, ie. Yeah, yeah. Gwych. A dyn ni hefyd, uh, yr obaith hefyd yn, yr, um, yn y dyfodol, fel, fel nathoch chi ddweud gynt, dyn ni hefo uh, gyfres ffilm, mm. lle dyn ni uh, yn gwylio uh, y cwrs alfa wan. Di Gemma, ni... di Gemma, di Gemma sydd ar y ffilm yn ddysgu Cymraeg.
Falle, sa'n siŵr. Eithi, gofyn ti. Ie, ie. Um, Dwi'n iawn, Gemma, Gemma, di enw hi? Gemma, ie, ie, Gemma yeah, Toby, ie. Yeah. Ie, yeah, na chdi, ie, sorry. Um, na, mae'n iawn. Uh, a da ni am actually gael update i'r film series na mewn uh, cwpl o flynyddoedd. Uh, okay. Sa'n siŵr y blwyddyn, ond da ni am gael update iddo fo. Ac gobaith Nicky Gumbel yw i gael uh, alfa ym mhob gwlad yn y byd a mewn pob iaith So, wow. okay. uh, pan, uh, pan o fi'n siarad gyda Nicky uh, blwyddyn diwetha, dwi'n meddwl o dde, um, a gofyn am, ti'n gwybod, be mae, be mae hwn yn meddwl i'r iaith Gymraeg. Ac um, dyma lle mae'r detail yn dod allan, Gwyneth. Um, a oedd o'n siarad amdan uh, contextualisation, so fydd uh, wahanol wledydd, wahanol um, ardaloedd ar draws y byd yn gael wahanol fathau o uh, contextualisation. So fydd... Me, oh, mor bwysig, uh, mae hynna mor bwysig. O, oh, yn hollol. So fydd uh, gwledydd fel uh, China, mae China hefo'i um, film series ei hunain, oherwydd mae'r cyd-destun mor, ti'n gwybod, specific. Mm. Um, fydd um, uh, uh, Sub-Saharan Africa hefo'i gyfres ffilm ei hunain. Uh, uh, eto, yr un fath o content, so just, ti'n gwybod, uh, yn specific i'r gyd-destun. Mm. A wedyn, i'r fel, ti'n gwybod, uh, uh, Western Europeans fydd yna fel, ti'n gwybod, stock film hmm. series, ond wahanol grades contextualisation. So, mm. y gobaith ni, a be oedd, uh, oedd Nicky yn ddweud hefyd, uh, fydd uh, Cymru'n gael 25% contextualisation. So, yr holl wow. testimonies, uh, ti'n gwybod, vox pops, uh, y ffilmio ar y yeah. stryd gyda bobl uh, uh, yn, yn Gymraeg a uh, yn gael ei ffilmio yng Nghymru hefyd. So, da ni, dwi fel rhywun sy'n gweithio i Alfa yng Nghymru, dwi angen, ti'n gwybod, um, cario ymlaen, ti'n gwybod, uh, plygio uh, da iawn. maes yna. Um, so, please, gweddio amdano fi, uh, fel, fel dwi'n pwysleisio'r pwynt yna. Um, ond ie, yeah, mae'n o lle, ti'n gwybod, o dechrau lle oedd uh, alfa yn y Gymraeg just ddim yn existio. Ddim yn bodoli, ie. Uh, yn bodoli, mae yna uh, ma na sgwp mawr dwi'n credu rwan. Lyflu.
Dwi'n gobeithio bod y pwysau yma ddim yn disgyn yna chdi yn unig. Na di gen ti dîm bach o gwmpas? O, ie, ie. Na, ie, yeah, dydy e ddim yn, uh, dydy e ddim yn gor, gor bwys. Ond, um, ti'n gwybod, mae be sy'n dda rwan, actually, mae ma Chloe, so Chloe Swart, uh, sy'n gweithio i Alpha a, a bos fi rwan, uh, teitl hi yn Alpha di Alpha Director. Uh, so mae hi uh, yn Alpha Director i'r Deyrnas Unedig a'r, ar hmm. tîm mm. Alpha yn y Deyrnas Unedig. So um, mae hi yn, yn, yn cheerleader reit, um, reit pwerus rwan uh, iddyn ni yng Nghymru. Da iawn, da iawn. A dwi'n dwi, iawn yn meddwl, mae yna gynhadledd yn mynd i ddigwydd yn y Gymraeg um, Ta yn y Saesneg? Um, ta dwy yeah, eithog yn, yn mis Tachwedd, ie? Eithog, ie. Yn mis Tachwedd, ie. Yeah. Mis Tachwedd, uh, di Sadwrn gyntaf yn mis Tachwedd. Okay. Um, na i cadarnhau yna gyda chdi ar ôl hyn, hers dwi, uh, mae'r dyddiad specific uh, uh, di dropio'r meddwl fi. Ond, okay. um, Felly, watch um, this space. Watch Marg, this space, ie. Yeah. Yeah, Mae'r gynhadledd yn mynd i ddigwydd, ond just yeah. y, dyddiad, y dyddiad sydd ddim wedi benderfynu'n iawn, ie? Yeah? Da ni hefo'r dyddiad, ond dwi ddim efo fo ar y sgrin fi ar y funud. Reit, oce, oce, oce. Na ni, ie, na ni gair am hynna, oce. Deitha ni, deitha, cos hwn fydd y cynhadledd gynta yn Nghymru, ie? Dwi'n iawn? Ie, yeah, uh, tro gyntaf o'r math, ie. Yeah. So, um, enw'r uh, gynhadledd ym mis Tachwedd yw This is Alpha. So, right. da ni, oedd ni wedi gwneud uh, gynhadledd fel mae yn Llundain, dwi'n credu, dwy flynedd yn ôl rwan, um, fel, fel bach o pilot. Um, ac oedd o'n ffyrdd o ddangos, ti'n gwybod, um, uh, un dydd sydd yn esbonio ac yn egluro, ti'n gwybod, calon alfa, sut mae uh, alfa berffaith yn edrych fel, ti'n gwybod, yeah. sut da ni'n neud bwyd gwych i bobl allu isio ddod i'r alphas ni. Sut uh, ydyn ni'n gallu gael uh, sgwrsys, amser, trafodaethau sy'n gwych, ti'n gwybod, mm. uh, ac yn uh, agor bobl i fod yn, yn rhydd i, i siarad. A oedd y cynadledd yn Llundain na yn wych, ac oedd na, ti'n gwybod, um, gannoedd o bobl 'na yn Llundain, yn y Holy Trinity Brompton, o, ond ar y, twa, o'r cannoedd o bobl oedd yna yn Llundain, dim ond dau oedd yna o, o Gymru. Um, so oedd ni yn, wow. twa, yn gweld oedd yna angen mm. gael hmm. rhywbeth eto, twa, yn specific um, i'r gwledydd wahanol. So, uh, fel oedd ti'n dweud, da ni efo un uh, yn mis Dachwedd uh, blwyddyn yma yn Rexham. Uh, ac eto, da ni eisiau gael o yn, yn mwyaf dwyieithog fel, fel allan ni. So, byddwn ni'n gael bach o panel o um, experts ni yng Nghymru, uh, so bobl sy'n um, uh, wneud alfa yn gyd-destun uh, Gymraeg, uh, iaith Gymraeg, uh, wahanol gyd-destun sy'n eto dangos fod alfa ddim yn rhywbeth jyst i bobl sydd mewn dinasoedd neu yeah. um, mewn gwledydd specific. Um, ond actually, mae'r calon alfa yn agored i, i pawb allu ddefnyddio. Um, so ie, f- yy yy yym fydd o'n fydd o'n ddwyieithog a a ie fydd o'n gwych gael gweld yym esiampl eang o bobl dod 'na. Brilliant, brilliant. 'C'os pe' o'n i'n byw yn yy yng ngogledd Cymru ocê yym ac o'n i rhedeg Alpha yn yr eglwys oedden ni rhan o hynny yy 'dan ni'n mynd yn ôl wan ugian mlynadd ella, dros ugian mlynadd yym o' rhaid i ni mynd i fyny i uh, Cumbria yn rhywle. Oh, atho wow. ni, ia, atho ni a'n tîm i fyny, Cumbria. Okay? Mm. Ac uh, oedd Nicky Gumble yna. Ac um, dwi'n cofio, dwi'n dwi iwsio fo thepyn bach o sort of, i dynnu coes pobl rwan. Okay? Um, pe mae rhywun yn... Pe ni, os mae'n siarad efo rhywun am Nicky Gumble, mae, mae o'n ddydd enwog rwan, Nicky Gumble. Okay? Um, a os di'r sgwrs, a Nicky, er enw Nicky Gumbel yn dod i fyny yn y sgwrs, fydda i'n deud wrth bobl, o, dwi wedi siarad mewn cynhadledd efo Nicky Gumbel, right? Yn serious, yeah. ti'n bo? Yeah. Um, a maen nhw'n edrych anna i, a maen nhw'n meddwl, o, mae hwn yn ddyn pwysig, ti'n bo? Di siarad efo mm -hmm. Nicky mhm. Gumbel mewn cynhadledd, ynddo? Um, ond beth nath ddigwydd oedd, atho ni fyny Cumbria, a na dîm yna ni o, o Fangor. Ac Nicky Gumbel ar y llwyfan, a dyna fo'n deud, 'dan ni 'di notisio, yn Saesneg o'n i'n siarad, ocê? 'Dan ni 'di notisio, medda fo, bod 'na dîm 'di dod i fyny holl ffor' o ogledd Cymru, a ma' 'na un person yma o'r pentra efo'r enw hir, sef... O, waw!
Ie. Pwy ydi'r pwy ydi'r person yna? Medda fo, o, ar y llwyfan rŵan, so dyna fi, roid 'yn llaw i fyny, 'c'os yna lle oedden ni'n byw. So, nath o ofyn 'tha i, ti'n meindio, um, deud yr enw, sy'n eisiau ddeud, yr enw, yeah, yeah. Gwrs Gwingir, Coger, ti'n A so yna di'n claim to fame i, achos oh, fe dra i ddeud, dwi di siarad, yeah, yeah. efo Nicky Gumbel, yeah. mewn canhadledd, ar y llwyfan. Wel, fydd, fydd Nicky a Pepa

Felly ddim yr wythnos gyntaf, Tachwedd? Ddim yr wythnos gyntaf, hollol anghywir. Oce, okay, dwi'n falch bod ni wedi clirio hynna i fyny. Ie, yeah. okay, okay. yeah, na, dwi'n meddwl fes yma'n cofio fi ar, ar ôl 5 mlynedd ar ugian. Ond um, dyna ni, dyna ni. So, joc o hynna. Uh, joc o hynna. Felly, gwrando, gen i un cwestiwn arall i ofyn eitha ti, Nathan. Be di'r ffordd, os rwy'n wedi cael blas rwan, i redag alfa. Okay? Yeah. Um, arwein, arweinwyr, eglwysi, um, eisiau rhedeg alfa, neu efallai bod yna rhywun yn gwachod hwn, eisiau mynd ar alfa, enwedig mm. alfa Cymraeg. Okay? Susa nhw yn mynd o'i chwmpas i, i unau ffendio cwrs yn y Gymraeg, neu i, i feddwl am ac i, i chwilio fewn i, i redag cwrs. Fedri di reid pointers i ni? Ie, yeah, ie. Yeah.
So, yn gyntaf, os, os da chi uh, yn rhywun sydd eisiau mynd ar gwrs alfa, eisiau mynd ar gwrs uh, alfa yng Nghymru, um, mae yna fel tŵl bach da ni hefo ar wefan ni. Uh, so os da chi'n teipio i fewn i Google um, uh, alfa course near me, uh, allwch chi mynd ar wefan na rhoi um, uh, postcode chdi i fewn a, a gweld y nifer o, o, o capel right. a gloesi sy'n rhedeg. Um, right. Eto, os, os ti eisiau uh, rhywbeth uh, specific i'r uh, alfa yn y Gymraeg, uh, allwch chi holi fi uh, i gofyn am uh, uh, y wahanol eglwysiau gapeli dwi'n nabod sydd yn rhedeg alfa yn y Gymraeg yn aml, uh, a gall, allai um, gofyn iddyn nhw os maen nhw'n gwneud alfa ar y funud neu yn gweld i, i rhedeg. So, allwch chi mynd ar-lein neu mynd syth i fi uh, a e-bost fi di Nathan nathan.sadler at alfa.org. A dyna'r ffordd uh, gorau hefyd i um, siarad gyda fi. A lot o gwaith fi di siarad gyda uh, eglwysi, uh, siarad gyda teams hefyd uh, sydd sy eisiau redeg, eisiau uh, rhedeg gwrsys yn y, yn, yn y ffordd well, uh, falle. Uh, ac hefyd, dwi eisiau actually just pwysleisio, da ni efo loads o nwyddau ar-lein uh, ar ein wefannau, um, ar uh, Alfa Wefan. Um, yn y Gymraeg sydd... hefyd? Os yr rwyfant yn y Gymraeg? Da ni, so, y fideos nathon ni um, wneud blwyddyn diwetha, di'r unig fideos ar y foment. Yeah, yeah. Um, ond da ni hefo bethau fel um, a, gwybod, nwyddau, um, y deunyddiau gwybod, hyrwyddo, i'ch, okay. ich cwrs. Okay. Dyn ni efo fel uh, chwaneg o bosteri a falle. Uh, os ti'n redeg alfa, os ti, os ti wedi clywed ma uh, y sgwrs yma a, ac eisiau redeg gwrs yn y Gymraeg hefyd, dyn ni efo uh, y discussion guides a'r host guides di gael ei gyfieithu yn y Gymraeg oh, hefyd rwan. Okay. Uh, so ie, yeah, mae'r ma portfolio yn, yn, yn cynyddu. Uh, ac i, os, os ti'n os ti eisiau just um, cadw i fewn i'r sgwrs ma o, o alfa yn y Gymraeg, mae, mae lot o gwaith fi i bwysleisio'r pwynt uh, alfa yn y Gymraeg yn, yn dod o gwybod, siarad i, i bobl sydd eisiau fo yn y mm. Gymraeg. So, uh, yr, yr, yeah, yr ammunition uh, dwi, is, dwi angen, ti'n gwybod, i, i, i, i pwysleisio right. o'r pwynt. Yn so, dod o bobl yeah. sydd... sydd so, beth ti'n dweud ydy, fwyaf bobl sy'n gofyn eitha ti amdano fo, yeah. fwyaf o cryfa ydy dy, ydy dy ces di i fedru deithio yeah. nhw, gwrandwch, da ni eisiau hein yn y Gymraeg, mae rhain yeah, ni, yeah, yeah. bobl, oce, okay, oce, okay, mae hynna'n yeah. gret. So, fyswn ni, fyswn ni'n wel, yn gofyn wrth bobl os gynnyn nhw ryw um, awydd i wneud alfa i gysylltu fan Nathan yeah. a gofyn am, gofyn am hyn, er mwyn iddo fol cael ces i, i reid ymlaen. Oce, okay, yeah, da iawn. Yeah. Okay. Da iawn, da iawn. Felly, gwranda, diolch i ti, um, Nathan. Ddim jyst am gymryd amser rwan, oce? Okay? Ond diolch i ti am ddod ar alfa i'r Gymraeg. Right? Achos, ie, yeah, achos fel dwi wedi rhannu, mae alfa yn agos iawn i'n nghalon ni, a mm. dwi'n Gymro Cymraeg, twa, iaith mm. gyntaf Gymraeg, a dwi wedi bod ar, yn arfer, twa, rhedeg alfa, um, online yn ystod Covid, gwneud bob dim yn Saesneg, ti'n gwybod? Felly mae o'n... Mm. mae o'n, ti'n ma, yn anogaeth mawr i ni fel hmm. Cymru mm. Cymraeg, bod yeah. y gwaith yma yn dod, oce, okay, mae'n slo ar ei ddechrau ni, ond yeah. at least mae o yn dod i'r ochr yeah, Gymraeg, yeah. a gobeithio'n eitha gynhyddu hefyd. Yeah. Felly diolch i chdi, um, diolch i ti am, am gwffio'n cornel ni, uh, fel maen nhw'n yeah, dweud yeah. Um, ac ia, yeah, bob, Bob llwyddiant i ti. Bob llwyddiant i ti. Diolch. Okay.
Diolch, Gwyneth.
Ie, yeah, diolch. Okay. A ie, yeah, just uh, pwyslais Alan a oedd y ti'n dweud, Gwyneth, uh, y mwy mae bobl yn, yn dod i fi uh, a gofyn am bethau yn y Gymraeg, ti'n gwybod, uh, uh, y cryfach, di'r case fi. So, ie, uh, yeah, mm. dwi eisiau gweld y um, cymdeithas bach yma, uh, gwybod, yn, yn, yn codi llais ni. Fydd o'n uh, gwych, gwych gweld beth sydd Gret, am digwydd. Gret. Os ar, cyn i ni ddeud um, tyra rwan de, os ar rhywbeth arall ti eisiau rannu ta, da ni di, ti'n meddwl bod ni wedi cyfro bob dim? Dwi'n meddwl, ie, yeah, da ni wedi cyfro bob dim. Diolch yn fawr iawn i ti am gymryd yr amser ac am egluro ac uh, bendith i ti, a bendith i ti yn y gwaith hefyd, Nathan.
Okay?
Diolch, Diolch Gwyneth. Diolch gymaint.